Helo! Yn y fideo yma, mi fyddwn ni'n edrych ar aralleirio, rhai peryglon cyffredin a sut i'w wneud yn iawn. Yn wahanol i ddyfyniadau uniongyrchol lle dych chi'n atgynhyrchu cynnwys yn ei eiriau gwreiddiol, mae aralleirio yn golygu adrodd am syniad neu syniadau rhywun arall gan ddefnyddio'ch geiriau eich hun. Mae aralleirio felly yn dangos eich bod chi wedi deall cynnwys gwaith rhywun arall a'ch bod chi'n gallu drafod yn eich geiriau eich hun. Felly, mae'n ffordd fwy datblygedig o ryngweithio â deunydd pobl eraill, gan ei fod yn caniatáu i chi gyflwyno eich llais academaidd eich hun. Fodd bynnag, dy'r ffaith eich bod chi'n defnyddio geiriau eich hun i gyflwyno syniad ddim yn golygu nad oes angen i chi gydnabod y ffynhonnell wreiddiol. Mae'n bwysig iawn cofio ei bod yn rhaid i chi ddarparu cyfeirnod a chyfeiriad ar gyfer unrhyw ddeunydd sy'n cael ei aralleirio. Er eich bod chi'n defnyddio eich geiriau eich hun, Nid ych syniad chi ydy hwn ac mae'n rhaid i chi gydnabod o ble cawsoch chi'r syniad hwnnw. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darparu cyfeirnod a chyfeiriad. Rŵan ta, dydy aralleirio ddim bob amser mor hawdd ag mae'n swnio. Yn benodol, gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n defnyddio thesawrws er mwyn newid ychydig eiriau o'r frawddeg neu'r paragraff gwreiddiol. Gadewch i ni edrych ar frawddeg sy'n ymddangos yn un o ddogfennau polisi Llywodraeth Cymru, law yn llaw â deunydd cyfatebol sydd wedi'i aralleirio. Yn y fersiwn gwreiddiol, dyma a welwn ni, Ein gweledigaeth ym mhob rhan o'r wlad yw creu amodau ffafriol sy'n cefnogi'r broses o gaffael yr iaith a'r arfer o ddefnyddio sgiliau Cymraeg. Dyma wedyn gawn ni yn neunydd yr aralleiriad. Ein dyhead drwy Gymru ben baladr ydyw llunio amodau cadarnhaol sy'n helpu'r broses o gaffael y Gymraeg a'r arferiad o ddefnyddio sgiliau iaith Cymraeg. Yma, felly, fe newidwyd gweledigaeth yn dyhead, daeth ymhob rhan o'r wlad yn drwy Gymru ben baladr, ag aeth yw syml yn ydyw mwy ffurfiol. Eisoes, mae hyn yn dechrau swnio ychydig yn drwsgl. Ymhellach fe newidwyd creu yn llunio, daeth ffafriol yn cadarnhaol a cefnogi yn helpu, ac mae yr iaith wedi newid yn y Gymraeg. Sylwch hefyd fod arfer yn arferiad bellach ar sgiliau Cymraeg yn sgiliau iaith Cymraeg. Sydd efallai'n swnio'n braidd yn yn rhyfedd i chi. Ar y cyfan felly, dwi'n siŵr y cytunwch chi fod y deunydd sydd wedi aralleirio yn swnio braidd yn annaturiol os nad yn fawreddog mewn manna, a dyna beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n cyfnewid rhai ymadroddion am gyfystyron yn unig, mae'n dod yn drwsgl. Ond y brif broblem gyda'r math hwn o aralleirio ydy fod mewn gwirionedd yn fath o lên ladrata. Sylwch fod cyfeiriad at y ffynhonnell wreiddiol yn cael ei roi ar ddiwedd y deunydd sydd wedi aralleirio, ond does dim dyfynodau Mae'r awdur neu'r awduron felly'n cydnabod nad ydy'r cynnwys yn eiddo iddyn nhw, ond mae absenoldeb dyfynodau yn awgrymu mai dyna'u ffordd eu hunain o fynegi'r cynnwys hwn. Ond dydy hynny ddim yn wir. Mi all y geiriau fod yn wahanol ond mae'r strwythur gwybodaeth, a strwythur cyffredinol y frawddeg yn seiliedig yn gyfan gwbl ar y gwreiddiol. Ymhellach, nid geiriau'r awdur neu'r awduron mo'r geiriau chwaith, yn hytrach, daethon nhw o hyd i'r geiriau hynny mewn thesawrws yn seiliedig ar y geiriau yn y ffynhonnell wreiddiol. Felly, yn gryno, mae'r awdur neu'r awduron yma yn llên ladrata'r strwythur gwybodaeth gwreiddiol ac yn ei werthu fel y rhain nhw, Gwnewch yn siŵr, felly, eich bod chi'n osgoi'r math hwn o aralleirio ag yn wir, y math hwn o lein-ladrata ar bob cyfri. Nawr, os na allwch chi aralleirio fel hyn, gofynnwch i chi'ch hun, 'Sut ydw i fod i aralleirio, felly? Wel, mae aralleiriad effeithiol, fel arfer, yn dilyn y tair egwyddor hyn. Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr bod eich aralleiriad wedi strwythuro'n wahanol i'r gwreiddiol fel y gallwch chi osgoi llên ladrata i strwythur gwybodaeth. Yn ail, dylech aralleiriad gynnwys geirfa wahanol yn bennaf. Sylwch ar 'yn bennaf' yma ac nid 'yn gyfan gwbl'. Mae hynny oherwydd ei bod yn berffaith iawn ail-ddefnyddio rhai o'r geiriau gwreiddiol. Wedi'r cyfan, allwch chi ddim ail-ddyfeisio iaith yn llwyr. Bydd rhai geiriau allweddol yn dermau technegol neu'n ymadroddion cyffredin iawn ac felly'n gorfod cael eu hailddefnyddio, ac mae hynny'n iawn. Yn drydydd, gwnewch yn siŵr fod yr aralleiriad yn cyfleu'r un ystyr â'r gwreiddiol. Mae hyn yn bwysig iawn oherwydd fel arall byddwch chi'n camliwio cynnwys y gwreiddiol ac yn trosglwyddo gwybodaeth anghywir. Er enghraifft, os 'di'r gwreiddiol yn deud bod rhywbeth yn ddamcaniaeth, ddylech chi ddim cynnig aralleiriad fel 'mae'r awdur yn honni bod hyn a'r llall yn digwydd'. Yn hytrach, byddai'n rhaid i chi gadw natur ddamcaniaethol y gwreiddiol a nodi rhywbeth fel 'mae'r awdur yn damcaniaethu neu'n cynnig hypothesis bod hyn a'r llall yn digwydd'. Felly, gadewch i ni edrych ar enghraifft a addaswyd o Lyfr Bailey 2018 ar ysgrifennu academaidd. Yma, mae'r frawddeg There has been much debate about the reasons for the Industrial Revolution happening in eighteenth century Britain rather than in France or Germany wedi gyfieithu i'r Gymraeg, fel mae llawer o ddadlau wedi bod am y rhesymau dros y chwyldro diwydiannol yn digwydd ym Mhrydain y ddeunawfed ganrif yn hytrach nag yn Ffrainc neu'n yr Almaen. Nawr, os dŷn ni'n cymharu'r ddwy frawddeg gynta, mi ddaw'n amlwg oddi wrth drefn union debyg y lliwiau mai cyfieithiad uniongyrchol iawn o'r Saesneg i'r Gymraeg sydd yma. Nid yn unig y mae'r mynegiant ychydig yn glogyrnaidd o ganlyniad i hyn, yn enwedig yn y rhesymau dros y chwyldro yn digwydd, efallai, ond mae hyn hefyd yn ymylu ar fod yn lên ladrata, yn debyg i'r hyn welson ni'n gynharach. Beth bynnag am hynny, os cymharwn ni'r ddwy frawddeg gyntaf a'r olaf, sy'n fwy o aralleiriad, mae'n dod yn amlwg fod yr awdur bellach yn dilyn y tair egwyddor a drafodwyd gynna'. Er enghraifft, mae'r ymadrodd 'There has been much debate about' ar ddechrau'r frawddeg wreiddiol wedi aralleirio fel 'wedi bod yn destun cryn drafod ar ddiwedd y frawddeg olaf. Gallwn ni weld felly fod y, y gwreiddiol wedi i ailstrwythuro a fod geirfa wahanol wedi i defnyddio i fynegi'r un ystyr. Ymhellach, Symudwyd The Reasons For a Happening i ddechrau'r frawddeg a'i throi yn Mae Pam y Digwyddodd. Unwaith eto, mae gennym ni ail-strwythuro a newid mynegiant llwyr. Yna, fe gadwyd y cyfieithiad uniongyrchol o'r term The Industrial Revolution, y Chwyldro Diwydiannol, gan y byddai'n chwithig iawn defnyddio term gwahanol ar gyfer y cysyniad hwnnw. Cynnal geirfa allweddol, felly. Yn achos ym Mhrydain yn y ddeunawfed ganrif, mae'r ymadroddion Prydain a'r ddeunawfed ganrif wedi cadw ond gyda rhywfaint o ail-strwythuro gramadegol. Eto, mae ail-ddefnyddio'r geiriau hyn yn iawn gan mai dyma'r ymadroddion safonol i'w defnyddio ar gyfer y wladwriaeth honno a'r ganrif. Yn olaf, daeth 'rather than in France or Germany' yn yn hytrach nag ar gyfandir Ewrop, gyda rhywfaint o newid yn yr eirfa eto i fynegi cysyniad tebyg. Dyma felly un ffordd o aralleirio'n fwy effeithiol heb lên ladrata strwythur gwybodaeth y gwreiddiol, heb gyfieithu'n uniongyrchol a heb greu brawddegau trwsgl sy'n anodd i deall. Felly, i gloi, dyma chwe awgrym da o lyfr Murray ar ysgrifennu traethodau. Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr bod y syniad dych chi'n bwriadu i aralleirio yn gwbl glir yn eich meddwl, mae angen i chi ddeall y syniad eich hun cyn y gallwch chi ysgrifennu amdano yn eich geiriau eich hun. Yn ail, cadwch olwg am unrhyw eiriau all fod yn amwys a gallaf fynd ar goll yn eich aralleiriad. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n camliwio dim o ystyr y gwreiddiol. Yn drydydd, gwnewch nodiadau ar y syniad, a defnyddiwch y nodiadau hynny yn hytrach na'r testun gwreiddiol i aralleirio. Bydd hyn yn eich helpu chi symud oddi wrth eiriad y gwreiddiol. Os bydd eich testun chi yn y Gymraeg neu mewn iaith arall, mae'n bosib iawn y byddwch chi'n dibynnu i raddau helaeth ar drawsieithiad yn hytrach nag yn cyfieithu'n llythrennol o iaith arall, sydd wrth gwrs yn arfer dda arall. Yn bedwerydd, ail-ysgrifennwch y syniad gan ddefnyddio'ch nodiadau neu'ch trawsieithiad mewn ambell achos. Fel gwelson ni yn yr enghraifft ddiwetha', peidiwch â dim ond newid geiriau ond hefyd ailstrwythuro ac ad-drefnu'r frawddeg. Yn bumed, gwnewch yn siŵr fod y testun newydd yn llifo yn esmwyth fel na fydd yn glogyrnaidd ac yn anodd ei ddarllen fel gwelson ni yn yr aralleiriad nad oedd yn taro deuddeg ar ddechrau'r fideo yma. Ac yn ola, cofiwch brawf ddarllen y testun terfynol i wneud yn siŵr i fod yn adlewyrchiad cywir o'r gwreiddiol. Dyna ni felly. Rai awgrymiadau i chi ar sut i aralleirio. Gobeithio byddan nhw'n eich helpu chi i ymdrin â ffynonellau yn effeithiol yn y dyfodol.